Sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U nfakkrukom illi għadna għaddejjin bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq u qed noqorbu għar-rebbieħ. Hekk u minn hawn nirringrazzja lis-Sinjur illi tana ċans nagħmlu il-, għax qed jaħdem fuq il-garaxx, u dawn huma t-toroq illi baqgħu jilagħbu s'issa. Ħbejnielkom l-aħjar waħda u dik li ħa tinqala'.
Għatlux li biex jgħaf jaħdem. Ejja, ma xi tittamel. Mela, sinjuri, ninsabu fit tri indri borċ. Illi sfortunatament ħad ħallina l Ejwa, u jekk il-Ġermaniżi għandhom il-Beethoven. Illi ma kienx jisma imma kien jagħmel mużika tal-bliħ, aħna l-Maltin kellna lill-Indri Borċ. Indri, indri, indri.
Bil-katuba, kurunetta u tamborli.
Indri Borg kien mill-Belt Valletta, fil-fatt twieled fis-seba' ta' Jannar u wara biss sentej b'disgrazzja tilef il-vista tiegħu, ma setax jara. Però ma tantx kienet daqshekk kbira għaliex avolja ma kienx jara, xorta waħda b'moħħu kien kapaċi jagħmel ħafna affarijiet. Il-ġenituri ta' André intebħu li dan it-tfajjel kellu ġibda kbira lejn il-mużika u meta kien għadu żgħir kienu jindunaw li l-Knisja kien jagħraf l-istrumenti kollha li kienu qed jindaqqu.
Hekk hu, fil-fatt il-maestro li ħa ħsiebu kien jismu Rull illi għallmu il-flejguta dik li hija l-flawta llum, iżda mbagħad tgħallem ukoll il-klarinett li tista' tgħid kien l-istrument li eċċella bih.
Issa, Indri it-tajjeb li kellu li tgħallem idoqq bosta strumenti, imma mhux biss, eżempju l-orgni, tgħallem idoqqu, tgħallem isewwih u tgħallem jarmah, kien ġenju mużikali.
Indri kien surmast bravu u kapaċi ħafna li kiteb u kkompona ħafna mużika. Imma nistħajjilkom tgħidu kif għamel dan jekk hu ma kienx jara. Il-mod ta' kif kien jikteb il-mużika kienet interessanti ħafna. Ta' kellu njama li kien ħaffira bil-lines li jkun hemm fuq il-kotba tal-mużika u mbagħad kien ikollu biċċiet ta' xema ta' daqsijiet differenti boċċi u kien ipoġġihom skont kif jixtieq il-melodija tkun. U mbagħad kien jgħid li ħadd jiġi eh, idoqqielu, jara fejn hemm il-ħażin u finalment jiktebha fuq il-karti u hekk Kien jikkomponi l-mużika. Nistgħu ngħidu li kienet sistema ta' Braille primittiva. Is-Surmast Indri jibqa' famuż għaliex kien hu illi waqqaf l-ewwel banet organizzati f'pajjiżna. Fil-fatt moħħu kien dejjem jewden u jaħseb kif jista' jkollna eh, banet organizzati bħal dawk tal-militari, ġifieri li jdoqqu l-istrumenti li normalment issibhom fil-banda militari. Maż-żmien sfortunatament il-baned bdew jgħajru lil xulxin banda ndri, bħal speċi li kienet xi offiża għaliex għax kienet l-iktar banda primittiva x'kienet tal-ewwel. Imma fil-verità lil dan indri, Indri Borg, irridu nqisuh bħala pijunier ta' dit-tradizzjoni li għadha magħna sal-lum il-ġurnata u mhux biss tajjeb li semmejna triq imma missna nkunu nafu ħafna U ħafna iktar, Sander. Ekku. Indri Borg hu meqjus ukoll bħala missier il-Banda Maltija u kien involut ukoll fit-twaqqif tal-Banda De Rohan ta' Ħaż-Żebbuġ u l-Banda Lil Adam tar-Rabat u pika li hemm ukoll teżisti hi li mkienet l-ewwel banda. Min jaf. Għal men għandu l-kanzunetta. Indri, Indri, Indri. Ejja l-banda popolari. Sa dan it-tan ngħidulkom biex taraw it-toroq illi fadal biex anke tivvutawlhom jekk tixtiequhom jirbħu. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar, Triq San Pawl, ir-Rabat, Triq Sant'Anna, il-Furjana, Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar, Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun.